Davis sin in an kut kan in tlaih hna, July ni hleiruk thawngpang ka rak chim lai. Myanmar ram ralkap uknak council cu vawleicung ram lian hna nih an zumh lo caah COVID-19 i khamnak sii bawmhnak a hmu kho lo tiah ramkhel lei thiamsang hna nih an soisel. Myanmar ram uknak ralkap nih a lak hnu in ram chungah COVID-19 i khamnak sii chunhmi pehzulh kho loin a um i ram chungah a nolh thumnak COVID-19 aa thawk hnu in a nunnak a liammi le zawtnak aa chawnhmi fak ngai in an karh. A liam cia July ni kua ah American cozah nih Afghanistan ram caah COVID-19 i khamnak sii nuai thum bawmhnak pekmi zong a phan cang. Hi COVID-19 i khamnak sii hi American cozah nih vawleicung ramkip ah bawmhnak a pekmi a si i vawleicung ramkip ah a kuat. Nihin tiangah American cozah nih Pakistan, Bangladesh, Malaysia, Afghanistan, Vietnam, Indonesia, Bhutan le Nepal Cun a dangdang ram ah COVID-19 i khamnak sii a kuat cang i President Joe Biden hruaimi cozah nih vawleicung ramkip ah nuai za nga leng COVID-19 i khamnak sii bawmhnak pek a timh tiah American ramdang pehtlaihnak zung nih a thanh. Asinain American ram nih bawmhnak a pekmi cu fak ngai in COVID-19 a nawlh thumnak a tlunnak Myanmar ram nih co ve dawh a si lo tiah ramkhel lei thiamsang hna nih an ruahdamh. Ralkap uknak council cu vawleipi nih cohlanmi cozah a si lo caah hi bantuk bawmhnak hmuhnak ding lam a har ngai tiah an chim. Ralkap nih rammi tangka hmang in Russia le Tuluk sinah COVID-19 i khamnak sii cawk khawhnak ding zong aa zuam. A rauh hlan ah Tuluk sin in cawkmi COVID-19 i khamnak sii nuai ruk a phan chom lai tiah

Myanmar ram COVID-19 i runvennak caah bawmhnak a pekmi American dollar nuai zathum le sawm nga zong an hmannak hngalh a si lo. Ralkap nih cazin an langhter a herh tiah ralrin peknak zong a chim ve. Cun Myanmar ram in Bangladesh lei ah a zaammi Rohingya ralzaam hna zong a ra laimi August thla thawkka hrawngin COVID-19 i khamnak sii chunh ve an si cang lai tiah Bangladesh cozah nih a thanh. A ṭhipkhatnak ah ralzaam umnak i a ummi kum sawm nga le kum nga chung upa minung thong sawm li le thong riat chunh hmasa timh an si. Rohingya ralzaam hna sinah chunh dingmi COVID-19 i khamnak si hi WHO nih bawmhnak a pekmi a si. Bangladesh ram ah Rohingya ralzaam umnak hmun sawmthum le hmun li a um i ralzaam sing kua tluk an um. Ralzaam chung in COVID-19 zawtnak aa chawnhmi minung thonghnih le zakhat leng an um i minung pakul le pali nunnak a liam cang tiah RFA nih a ṭial. Atu lio kan ton cuahmah liomi COVID-19 ruangah lungretheng tampi kan um. Cun kan u kan nau a simi atu lio ah a zawmi si hna seh lunghrinh si hna seh kan zoh chuk hna ding a si lo kanmah nih kan bawmh cio hna ding a si ti kha sawm kan duh hna. Hmurhuh hi ningzah ding si lo, zawtnak khamtu si. Leng kan chuah tik zongah hmurhuh huh philh hna hlah usih. Hmurhuh kan hman tik zongah kan hnar le kan ka ṭha tein a hup khomi hmurhuh hmang hna usih.
Zawtnak ngeih le ngeih lo check kha ṭih hna hlah usih. A her ahcun erhkhumh zong kha ṭih hna hlah usih. Kanmah le mizapi ca i zawtnak khamnak kha a si.
Ralkap uknak council nih Myanmar ram UN palai U Cho Mu Htun Myanmar ram kirter dingin nawlnak a tuahmi cu American cozah ramdang pehtlaihnak zung nih taza an cuai lawng si loin Myanmar ram kirter ding tiang nawlnak an tuahmi nih Myanmar ram ah ralhrang tuahsernak ngol zokzok a herh ning le zeitluk in dah democracy a um a herh timi a langhter tiah lehnak an tuah. Ralkap nih uknak an lak i democracy phung an buarmi cu A duh lo caah U Cho Mu Htun nih Myanmar ram cu vawleipi hmai ah a dirpimi a si. Hi a tuahmi ralṭhatnak ruangah upatnak zong kan pek i Myanmar rammi kan dirpi hnanak langhternak caah U Cho Mu Htun tel in democracy lamtluan kal khawhnak ding caah a cawlcangmi paoh he pehtlaihnak kan tuah rih lai. Ralkap zong nih ralhrang tuahsernak a tuahmi ngol zokzok sehlaw a tlaihmi vialte thlah zokzok hna seh tiah American cozah ramdang pehtlaihnak zung nih ralkap sinah lehnak a tuah hi a si. Kum thonghni le kum kul October thawk in Myanmar ram UN palai a ṭuanmi U Cho Muthun cu uknak lak hnu February ni kul le naruk UN meeting ah ralkap uknak council ka aiawh lo Myanmar rammi ka aiawh tiah a chim i ralkap nih February ni kul le ni sarih ah a rian in an phuah hleiah Rampi leirawinak sual phun in taza an cuai. Asinain nihin tiang UN meeting kip ah Myanmar ram aiawh in U Cho Muthun meeting a kai peng rih. September UN General meeting ah Myanmar ram UN palai thar fehternak tuah dawh a si tiah VOA nih a ṭial. Germany ram nitlaklei ah ti a lian i minung sawmriatnak tlawm lo nunnak a liam cang tiah Germany thawngthanhnak ARD nih a thanh. Cun hmun cheukhat ah minung thongkhat leng an tlau i inn le lo a rawkmi thilri a rawkmi zong tampi an um. Thingkung an pur i lam an min caah pehtlaihnak lam cheukhat zong a pit tiah The Vipy nih a tial. Kum thonghnih le kum kul chung American ram chung rit haisi hman ruang ah Minung thong sawm kua le thong thum leng nunnak a liam i American ram nihin tiang record lakmi chungah a nunnak a liammi an tam bik kum a si. COVID-19 runvennak caah stay at home tuahmi siseh, umkalnak rikhiahmi nih rithaisi hmannak a karhter i a nunnak a liammi zong an karhnak a ruang a si tiah ngandamnak lei nih an langhter. Kum thong hnih le kum kul kum khat chungah rithaisi hman ruang i a nunnak a liammi zat hi American ram kum dang nakin zatuak sawmthum a kai tiah DVB nih a ṭial. Hello, dawtmi nu le pa u le nau hna. Tulio kan tonmi COVID-19 zawtnak hi a thian dih rih lo caah pumpak cio nih i runven ding le i ralrin ding rian kan ngei cio hna. Marawng ah daithlang hna hlah usih, ralrin tein umri ko hna usih. COVID-19 a karh lonak hnga nangmah le keimah kan biapi bik. Cucaah nangmah le keimah nih runvennak thawk usih.
Nawlngeitu le ngandamnak lei zung nih an chuahmi zulhphung hna kha felfai tein ngaih le zulh i zuam rih ko hna u sih.
Chin ramkulh khuapi Hakha khua July ni hleiruk Carson Hall COVID-19 zawtnak ngeih le ngeih lo cheknak hmun ah minung sawmnga le pakua an i chek i cu chungah minung hleikhat COVID-19 positive an si. COVID-19 positive mi hna cu Dawrthar sang in minung pali le Hakha khuathar in minung pasarih an si. Nihin tiang Hakha khua ah COVID-19 zawtnak aa chawtmi minung zahnih leng an si cang i minung pali nunnak a liam cang. Nihin tiang ah Hakha khuami minung thongkhat le zahnih le sawmsuih leng COVID-19 zawtnak an ngeih le ngeih lo check an si cang i cu chungah minung zahnih le pali COVID-19 positive an si. Cun minung sawmkua le pariat si-inn in chuahter an si cang. Hakha khua ah COVID-19 zawtnak thlop liomi minung zakhat leng an um rih tiah thawng kan theih. Kalaymyo thlanglei khuate in khuami thong sarih in thonghra kar nih khua an chuahtak. PDF Kale le ralkap kahdohnak ruangah hi bantuk in khua an chuahtak hi a si i khua a chuahtakmi khua hna cu tehta, dunue, cohphu le khua dangdang in an si. July ni hleinga PDF Kale le ralkap kahdohnak ah ralkap hlei sarih an thi i PDF Kale in minung pahnih le khuami minung pahnih nih ram caah an nunnak an pek. Hi kahdohnak cu July ni hleinga zinglei suimilam pahra tluk in an i kap i zan suimilam pasarih tiang an i kap tiah PDF Kale nih a thanh. Chin ramkulh Tedim peng Khaikam khua July ni thleiruk ah COVID-19 zawtnak ngeih le ngeih lo chekmi chungin minung pakhat positive hmuhchap a si i amah hi kum sawmriat nutar pakhat a si. Nihin tiang Khaikam khua ah COVID-19 zawtnak aa chawnhmi minung pali an si cang tiah kan theih. Myanmar ram chungah rianṭuan khawhnak a ngeimi bank paohpaoh July ni hleisur in ni hlei nga tiang bank khar a si lai tiah Myanmar Central Bank nih a thanh. Hi bank khar caan ni kua chung hi Ralkap Uknak Council nih caan sau zungkhar caan tiah a ni a khiahmi zong a si. Hi kong he pehtlai in pumpak ngeihmi bank pawl a simi Kamboza Bank, Ayurvedic Bank le Yoma Bank pawl zong nih zungkhar ve ding in an thanh ve. Cun bank lawng si loin Yangon khua Tamuai peng Zuzanah Plaza zong July ni hlei sarih in ni kul le ni nga tiang khar timh ve a si i nifatin eidin awk a zuarmi dawr le sidawr pawl tu cu hon ding in ṭuanvo ngeitu hna nih an thanh. Ralkap uknak council COVID-19 i runvennak, i thlopnak le tawlrelnak phu nih July ni hlei sarih in ni kul le ni nga tiang ni kua chung ahohmanh khualtlawn lo ding zong in July ni hlei li ah a rak thanh. Myanmar ram ruahnak petu Dr. Aung San Suu Kyi biaceih ding ni caan cu COVID-19 zawtnak ruangah a ni an ṭhial ṭhan tiah Sihni Daw Min Min Su nih a chim. Dr. Aung San Suu Kyi cu July ni kul ni piro zabiuti ri biaceih zung ah chuahpi ding a si nain COVID-19 zawtnak ruangah July ni kul le ni ruk le ni kul le ni sarih ah a ni thawn a si. Cun Mandalay biaceih zung ah ziknawhnak sual phun in tazacuai mi biaceih zung chuah caan ni caan July ni kul le ni hnih timi zong July ni sawmthum ah an i thawn ṭhan a si tiah BBC nih a ṭial. Tutan thawngpang thanh khawhmi hi vial a si. Thawngpang a ngaitu nan dihlak cungah lunglawmhnak tampi kan ngei.